Mîreka Mîtanî li sala hezar û neh sed û bîst û sisê zanînê li Berlînê peykerekî nîvane ji kevirê Kilsa Rengîn yê Patîşahê Nefertîtî hate pêşindan ku berî hinkî ji aliyê Lodwîg Borşard ve li girê Amarna hatibû dîtin. Ev ê bûyerê gengeşeyek di navbera dewleta Misirê û Almanyayê de çêkir. Sala hezar û neh sed û sî û sê serbazê Almanî Hitler nehiştibû ku peyker bidine dewleta Misirê. Herweha wezîrê dewleta Almanî yê karê rewşenbîrî Bird Newman Didît ku peykerê Nefertîtî peyrewê saziya kelebûra rewşenbîriya proseyê ye ku ew jî beşek ji kelebûra rewşenbîriya cîhanê ye û ev peyker ji peykerên Garava Mozîxaneyê ye û wan li sala hezar û neh sed û sêzdan bi awayekî rewa bi dest xistiye. Her wiha dengê hinek lêkoleran jî bilind bû û ji nav wan Hêrmanş Logel digot, Radestkirina peyker bo dewleta Misrê ziyanê digihîne Almanya. Tavê kêlikê jî peyker li mozîxaneya Almanî parastiye. û nirxê parastina wî bi sê sed û nod milyon dolar tê texmînkirin. Dago em bêtir rohniyê bavêjin ser jiyana vê patîşahê, navê wê, bêngeha wê û hevjîniya wê û rola wê di jiyana tevayî û siyasî û olî û domahîka wê û herweha bûyerên ku li wê serdemê di gastina navdewletî de rû didan, divê ku em bizanibin ku nîva du hezar salên berî zayînê hevrikya navdewletî li Rojhilata Kevn tenê di navbera sê hêzên mezin de bûn, Misir û Horî Mîtanî û Hetît. Li wê serdemê Mîtaniyên ku piraniya navçeyên Bakur û Bakurê Rojhilata Mozobotamyayê desthilatdar bûn û Waşûkanî paytexta wan bû. Di va bi ku şerê metirsiya Misirê kir bala. Destpêka hevrikiya Mîtanî Misirî li serdema Tuhotimsê Yekem Vedger e. Gogefnî yekser li Împaratoriya Mîtanî dihat kirin li serdema Şotaran ê Yekem û artêşa Misirî dihat Cemê Ferat li nêzîk Kerkemîşê û li wê derê Kevalekî yadîkariyê ava dikin û ev hevrikî li dema Tuhotimsê Duwem berdewam dike. Taguo digihê serdema patîşaha wan Hetşipsût lê di dagirkirina navçeyên Bakur ê Sûriya de têk diçin û çalakiyên leşkerî yên Misrê li dijî navçeyên di bin desthilatdariya Mîtanyan de li serdema Tuhotimsê Sêyemîn nû dibin. Ji sala hezar û çar sed û nod heta hezar û çar sed û sî û şeş an de berî zayînê. Ew navçeyana ketin bergefên yekser de û hejmara bingavên Misrê li Sûriya digihê hevde bingavan. Piraniya wan di armanca xwe de têk diçin. Di gel ku artêşa Misrê carekê din digihê çemê Ferat û bajarê Kerkemîşê dagir dikin,

Wî jî hewldanên pêşveçûna ber bi deverê Misirê ve dikir, yên li başûrê Sûrî, tevî Filistînê, ku hinek nifşên Horya yê mezin li wir bûn. Di pê re Şah Artatama hewl da. Bi guftûgoyan e digel Emnhotibê dûem bike hezar û çar sed û çel û heşt dan ta hezar û çar sed berî zayînê lê ew li ser rêbaza bavê xwe bû ku mîtan dagir bike û hewldanê bernegirt. Ew guftûgo li serdema Tihotimsê Çaremîn encam da hezar û çar sed ta hezar û sê sed û nod berî zayînê. Rekeftinek di navbera her du aliyan de çêbû. Li gorî wê rêkeftinê nexşeya sînora û navçeyên desthilatiyê hatin destnîşankirin. Para Misirê deverên Bakurê Misirê ta bi Qadîş li beravên Çemê Asî û navçeya Amorîyan ta bi bajarê Ogarêtê li ser peravê Deriya Naverast lê deverên din yên başûrê Sûriya man peyrewî desthilatdariya Mîtanî. Û bi vê rêkeftinê re Ferûn Tuhotmsê Çaremîn bi keça şahê Mîtanî Artatama ê Yekem, Mîrzade û Şahbaniya Pîroz, Mot am oya, ku navê wê yê Misrî ye, hevser dibe, ku şeş caran wên dixwest û nedihat bijirandin, ta ku cara heftan tê bijartin.

Li dema desthilatdariya Şahê Mîtanî ye Şotarna ê Duwem, hezar û sê sed û nod, hezar û sê sed û heftê, berî Zayînê yê ku keça xwe Cîlo Xîpa diyarî dide Ferûnê Misirê Eminhotibê Sêyem, piştî ku şeş caran wê dixwaze. Di rêveçûna şûêkirina wê de li dorê sê sed û hevdeh cêriyên bedew ji qesra Şahê Mîtan pêre dibin rê heval û ferûnê Misirê hûrbîniyên wêşwêkirinê li ser kavalekî mezin nivîsandiye û gelek wêne jê hatine girtin, mebes jê ew bû ku ev yadîgarî jîndar bimîne.

Tê gotin ku Amenhotibê Sêyem bi tîre jî hevser bû, dayka Exnaton e û hinek lêkolere wiha dibînin ku tî ji bêngeheke Asyayî ye ango bavê wî Mîtanî ye û navê wî Îyoya ye. Bi serbazê erebeyên cengê dihat nasîn yan jî serbazê hespên şaha nebû. Ku navbera wî û Ferûn gelekî xweş bû û cihekî bilind di qesra şahane de digirt. Û dayika wê Nûbî ye û navê wê Toya ye. Ferûn şûyê kirina xwe bi tîre radigihîne û çi hev girêdana wê bi malbata şahan re tine bû û dibe jineka şahneyî mezin û hûrbîniyên wê şûyê kirinê jî

û hevbeşiya mêrê xwe di biryar û rêveberina desthilatdariyê de dike û ji aliyê zanyare Borxat Wijal ve tê pesindan ku mezintirîn jinê dîroka Misirî bi jîrbûn û hêza xwe piştî kotoşîrta desthilatdariyê werdigire ew jî keça xwe dadoqîba ji Ferûnê Misirê re Eminhotibê Sîyem re dişîne ku di pêre kurî wî Eminhotibê Çarem Exnatone hezare û sê sed de û pênc û sisê hezar û sê sed de û sî û pêncê berî zayînê wî şêwî dike û piştî hingê têkilî di navbera Misirê û Mîtan de têne birîn.

Di peyameke mîtanînî de ku bo Misirê hatibû şandin li Amarna, xûrbîniyê nirxên bûkeke mîtanîyî ku ji van tiştan pêk tê. Cotek hesp û erebeyek bi zêr û zîv û gewheran neqişandî û taximeke hespên bi vî awayî xemilandî û di pê re cotek turmê devan Ku cilên li wan bi tayên zêr neqişandî û piştekî û kûfiyên serî yên neqişandî. Her weha gelek xişl û gelek kêl û pêlên din ku hemî ji zêr û gewheran pêk dihatin. Ji wan pênc gewherên ku ji roniya mezin çêkirî dibe ku elmas bin, digel hindek xijlên serî û dest û piyan û taximek erebe.

Eflatûn dibe desthilatdarê Misirê û temenê wî şazdeh sal bûn. Di bin çavdêriya dayika xwe de ku li salên pêşîn ew berpirsyara rêvebir bû û Exnatûn bi mîrzadeya Mîtanî Nefertîtî re hevser dibe. Berî ku desthilatdariyê werbigire û têkiliyên xwe bi xwedawend Amon re bibire û bi perestvaniya xwedawend Aton, pêncê rokê, bang dike ku ev ol doza yekbûnê bû û ev gavavêtina wî weke wergerandineke olî dihate pîvan.

Exnaton dest ji tîpa paytextê cîgehê xwedawend Amon berdide û di gel jin û alîgirên xwe û mezintirîn karbidestên qesrê diçin paytexta xwe ya nû Axît Aton, Asoyê Aton, Anku girê amarnayê niha ku ji bo parasteya Xwedawendê yek a ton ku hemî hê zarokê dinimand, hate avakirin li sala heştan ji desthilatdariya xwe, anku piştî du salan ji ragihandina ola xwe ku digel jina xwe nexşeya bajêr danîn û digel hevdu ahenga danîna kevirê bingehîn kirin, dûr ji herdu paytextên kevne şop, Menef û Tîda. û Exnaton wiha pesnê nefertîtî dide, Rûgeşe bedewa bi du perîkên taca xwe ya ku çigava mero lê guhdarî dike serxweş dibî. Xatûna ciwaniyê, xwedana vîna mezin. Her wiha wê bi laş ciwanên şêrîn hêzê di gel ku di helkeftinan de hatiye pesindan. Şaha şahiyê, şêrîn jînê.

Zanyarê Elmanî yê taybetmend bi şûnwarên Misrê, Hêrman Şlogl wiha pesnê wê daye, Ku hêza dînamîk ya şoreşa rewşenbîriyê, hunerî û olî û siyasî ye. Gelek caran navê wê bi navê mêrê wê Axnaton re li ser nexşeyan hevcot bûye û bi rûyê xwe hevbeşî di gel wî kiriye, di piraniya dîmenên malbatî de yan fermî de. Digel rola wî di hevkariya mêrê wê de, bi kar û barê jiyanê de, Gava ku pêşwazî li şandeyên biyanî dikirin, destê xwe dabê ser milê wî û rola wê weke dayik guh li zarokên xwe dikir, bi wan re dilîst û di gel wan derdikett seyran û erkê dayikê bi serbestî pêk danî û xwe ji wan pendên fermî yên kevneşopî reha dikir. Di gel van hemiyan, Nefertîtî roleke giring e di jiyana olî û siyasî de dilîst û her wiha di jiyana tevayî de. Digele hevbeşiya wê bi mêrê wê re di rêveberina desthilatdariyê de. Ola Atû jî bijartibû. û ji mêrê xwe bêtir babendî pê dikir û wiha dihat gotin, Go wê xwedawend a ton anîbû meydanê û wê navê xwe kir Nefer Nefro a ton. Û bi hemî gewdeyên xwe digel Axnaton li ser gelek neqşeyan diyar dibû. Go qurbanî pêşkêşî xwedawend a ton dikir û bi awakî şahane perestvaniya wî dikir. Mîna go li perestegeha Kernek. û ji bo wê perzgeheke ava dibe û nav lê tê kirin Siya Rokê ku bi taybetî bo perestvanîya atom bû ku bazikek ji bo wê hate cihê kirin û dîwar bi wêne û nexşeyên wê ku qurbanî bo atûn dida hatibû xemilandin û her weha li sê perestgehan li Tîba hate dîtin ku qurbanîya bi tena xwe bêyî mêrê xwe pêşkêşî xwedawend atûn dike. Û her wiha diyar bû ku mirî parêzjî û ev yek jî tenê karê Xwedawenda bû. Di hin karan de jî diyar dibe ku ew karana taybetmendiya şah bûn. Mîna Firûnê cengevar di dîmenekê de godar yan şûrd di dest de ye û li seriya dide û ajotina erebeya şahanî û belavkirina diyariya bo fermanberên mezin û wergirtina xeracê ji welatên Bakur û welatên Başûr û hevbeşbûna di ahengê kevneşopî de, digel beşdarbûna wê di ahenga cejna Yobînê de û alîkariya wê bo wan re û resmên taybet, ku ev karana taybet bi ferûnê desthilatdar bûn, bê jina wî. Her wiha ew patîşaha yekem bû di dirêjahiya dîroka Misirê de, ku taceke taybet bo wê tê çêkirin, ew jî Taca şîn bû go dida serê xwe digel taca sor. Hêjaya gotinê ye go peyker nêgird yê Nefertîtî bo xemilandina sazî û avahiyê hatibûn avakirin û mil bi mil digel şah bi wî gewdê şiristî Gava go li ser kursiyê rûniştiye yan jî di rêveçûna ahenga de û her wiha gava go dikete perestvaniya Xwedawend a tund de. Mîna go di kevalên sînor de yê girê Amarna, gova jî dîdarên Misirî ya kevin yên go Timşah li pêş û Şahbanî li paş wî dihate wênekirin. Ji bilî cûdahiya gewdeyên wêneyan, yên go Şah bi awakî mezintir ji Şahbanoyê wêne digirin. Li serdema desthilatdariya mêrê wê gelek dixistî û şerê nefertîtî dihate kirin ji aliyê olperestên Amon ve, bi sedemên rola wê ya Belû di belavkirina perestvanîya a tund e û avakirina perstegehên taybet bi rêveçûna parestvanîya wî û herweha Hevbeşiya wê bi mêrê wê re di rêveberiya kar û barê desthilatdariyê de ku diket nav hevrikîniyê tund û di rewşên xerab re derbas bû, nemaze piştî mirina keça wê Mîrzadeya Miktaton. Di demê re pirsgirêk di navbera Nefertîtî û mêrê wê de pir dibûn. Piştî serdana Şahbano ya tî li girê Amarna ku hewl dida dagokurê xwe ji parastvaniya Aton bi dûr bixîne ku wê gelek sergêjî ji bo wî dernekevin û vê hewldanê kir ku kurik ji bîr û baweriyên xwe vegere. Lê Nefertîtî her li ser bîr û baweriyên xwe ma û hewldanên tî ya Şahbano red dikir. Tago digihê wê radeyê. ku ew û mêrê xwe ji hev dûr bikevin û Nefertîtî diçe di qesrekê de li başûrê girê Amarna jiyan dike. Exnaton li temenê sî û du salan dimire. Piştî mirina wî Nefertîtî birêveberiya kar û barê dewletê re dibe û aştî û ewlekariya navxweyî diparêze. Di jêmayên tabûta Exnaton de Nefertîtî wek patîşahê li teniş tabûtê diyar dibe. Mîna ku ew bi tenê patîşah û desthilatdarî û her wiha wergirtina şopdariya desthilatdariyê jî diparêze. Ku ji bav digihê kur, bi xwedîkirina kurê mêrê xwe Totanx Amon radibe. Ku hîn temenê wî pênc sal bûn û keçek xwe jî didê. Her wiha desthilatdariyê jî radestî wî dike. Û agahiyên ku çend salan jiyan kir,